Ludito Acholi ki wun litino Acholi ducu, man ladit marwa Francis Omoro ma obedo ni atye lalok Arwodi pyerangwen ma ladit rot me Atiak rwod Canton pire tye ka telo wigi. An onongo pe amito dong gamo lok ma tye ka wire i social media. Amito adok ki lok pa oluba kiken ma okatti ki lok ka gamo doga i lok ma an aloko, ci anongo ni ka pe akelo cadenne ki lok ma kit eno rwenyo dano, amito waco kit man ni, pien angeyo ni i Acholi kany, Ngat ma cung i ye ada en aye mawar Francis Omoro i tela ne weng kati ki lok mapek ma nongo lok ada ento oluba i tela ne weng i ticce weng ma obedo ka tiyo ne i ye acwali wun wungeyo oluba en aye oweko awaco ni omyera. Lok goba ma okelo ni eni ni i koma ni omyero agam pien rweny Acholi tic ma olubo otiyo wun wungeyo mutiyo maber ni koti wun wungeyo ma otiyo marac wun wungeyo pien wun wungeyo oluba ni Ticce ma odonyo ma nyinge ocako winye ki iye obedo Beckham informer macalo me konyo cukiriti. Kit ma otiyo kwede cukiritine rikote tye dong wek adok i kom lok pa oluba olok olok. ma romo adek. Lok guppa keken. An. Pe Bishop mo oryema. Amito Bishop ma gubedo gin tye ka telo Diocese me Northern Uganda ni gin ogam loko loba ni ka gin ingeyo ada ni gin gin iryemo mawa. Wek Lukricitayo openy gi, Mago akumba oryemo ki mawa. Macalo won kom pa Lukricitayo, an angeyo ni won kom ma otiyo maber macalo Head of Laity pi Acholi en aye ngat ma tye ka lokki. En aye ngat ma tye ka lokki. Wa Lubanga me i polo ngeyo, ento wun Acholi pe wungeyo. Wa bicopgi ma gin gubedo woko, bicop ma tye i Acholi kany-nyi gingeyo ni gin ma otimo. Ngatti pe onongo twero timone. Waribo rang, gingeyo ni gin na mawa otimo, ngatti pe onongo romo timo, pien timone onongo tek. Amito ni Church of Uganda gukatti ki lamok enoni. Amito agam lok kit man. Pien an atiyo wan i Bishop Gakumba i Diocese me Northern Uganda, dok kinwa wan Gakumba obedo kit man. I kare ma i 2014, Archbishop me aboro, His Grace Stanley Tagalli, a bino kene ma pe owaco ki the Provian of Church of Uganda ni en etye ka bino i wi lyel pa tyen January luwum. A bino. Cit i wi lyel pa cen janene lubo muni 2014 wawoto wan ki Bishop Johnson Gagomba i kor Archbishop ma wa o wanongo ludito ma tye i wi lega i mucwini en aye Dokta Olaro Otungu, won kom abic me Kitgum, Minista Beatrice Anywar. Ka Archbishop tyero lok ni yub ni En macalo Archbishop me aboro i Pew declaring ni nino pa ceng Janeti luwum manaka ayang mwaka pyera adek wiye aboro pe giworo ni i kara ne ki bi cako woro ne ma eni miti i lik lobo Uganda ladit President General Yoweri Museveni me miro woro. I mucwini, Beatrice Anywar, Minista gin kod Dokta Olaro Otunu, won kor mabic me Kin Gum, The late Okot Jagani, en aye nongo tye ka doro wer Yub Ocakke dok owaco ni yub dong ocakke. I cawa-ni, ajogi ocakke. Beatrice Anywar gumako dero gin kod. Dok to olaro twolo. Archbishop waco ni, Yub pi atir amiyo ki cingwu, wun oculi. I kare ma Archbishop odok, obedo dwe ma romo aryo adek yub ocakke. En ka ka ma dong lok i kinwa otimme, wan ki Bishop ma mega, Bishop Johnson Gagumba. Bishop Johnson Gagumba, Lok woto ki pingi, pingi, pingi, pingi, pingi ki bot ludito kanica, pien an atye won kom Aculo winj maber. An atye won kom pa Lukricitayo, dano madit ma lubo kor bicop. An aloyo Lukricitayo weng. Bade ka nongo lowu waco ni twero med loro diocese, ngat ma doro en aye the diocesan bishop. The diocesan bishop miyo ngec i diocese me Northern Uganda. ni yub pa cen janeni luwum dayocec me Northern Uganda pe orwak wiye ki ye. Lok ma Archbishop okati kede yub ma Archbishop okati kede ni dayocec ma mege en pe mito

Yub peke i daycec ma mege. An aa i kare ma bicop oloko. An awaco ni ladit wonwa bicop, odo ma in imako ni kicoyo nying Cen Janani Luwum, odo pa Cen Janani. Dok wan ducu ka walego. ngat ma wan waneno calo our role model in the church i lok me yeyo en aye Cel Janani Luwum. An macalo won kom ma pud kiyero matidi loyo i Diocese me Uganda, i Diocese me Northern Uganda, En bene macalo the youngest head of laity in the old church of the province me Uganda. An pe abiye lok ma in ikati kede ni. An ma calo won kom pa Lukricitayo, an abe mede ki yub. Pien cik yena ni awot i kanica ducu alok ki Lukricitayo. Bishop Kagumba waco ni, Ludito kanica wun wunyo lok amawa. An mawa larema dok Ento ka iwiny, en dong oa oloko kit meno, dong nongo bene wulokke enno. Ento amito wacciwu wun ludit kadica ma an akwerowu, ni ngati pe ocit i yub pa mawa pa cen janedit wum. Ludito kadica weng gua, pe gin gubedo i giyub weng ma an abedo kwede i Christchurch. Ludito Acholi madongo ma gin tye ki miti matek. ni kare malac yub pa Janjanel Luwum onongo peke, man dong kare maber ludito madongo tenge weng i kacokke ma an abedo ka telo wiye dong gin gupenya ni won kom wan pe wuneno ludito kanija doo, Reverend peke pingo? Pingo Lukricitayo ki lutela me cac peke? An awaco ni munu ci peny Bicop Johnson Kagumba. Lok eni ni amito Bicop John Kagomba Kagumba en aye ogamiwu. Gin ma an abitimo ki wun en aye macalo won kom pa Lukricitayo, an abiyubo rwattiwu ki Bicop. An ayubo rwatte ka ludyeru ni eni. Amyero ludyeru ni eni bene gin gugam gamone mere tek. Ento abilwongo nyingwu, pien wun ting wulok i aculi kany, wungeyo ni ber ki mawar. Ci wuye alwong nyingwu. Ladit me acel ma obedo an aterogi bot Bicop Kakumba obedo RDC macon, Ladit Cimei Okwi. Obedo Ambasada mwaka, obedo Meja Jeneral acoka, obedo. Muje Apollo Lawoko obedo buto Francis. Deled Ochan Mike ki ludito mukene madwong wacito bot Bishop i gange wan maromo apar abic. Bishop ojolowa, ominiwa cai wamato, ci an ayabo lok. Gin muweko awoto ki Lukricitayo, wamiyo micwa kong ki laneno. Ka dong an ayabo lok ni ladit bicop, Lukricitayo ni enini gubino ni ludito kadica pe tye ka bino i yub. Pingo? Ci dong an anongo lokke tek. Ladit Bicop Johnson Kakumba oneno calo an abitweng en me kelo lokki woko. Owaco ni, Wuwiny maber wun ludito en ni, an ape ki yub pa cen janene luwum macalo Bicop of Diocese of Northern Uganda. Yubbi tye i wi won kom pa Lukricitayo, Mister Mawa Francis. Wuwek en otelwu. An dok amedo ki bot odiro neni ni, macalo Wehetob Leiti, wun dong wuwinyo ki yitwu, pien kare akobbiwu an atidi, ento Lubanga aye olwonga i diocese en, i kare ni en, ki tyen lokke. En tyen lok ma oweko Lubanga olwonga ni an abimedde ki telowu. Ka dong an atye ka telowu, odong myero anen ni wuwora. Ludiro ling lidit. Wun ludito niwi ma alwongo nyingwu kany-nyi, amito wugam ka coni, wek latin ma baŋwu olok calo oluba, ticce ma yam obedo ka tic me mako dano, timo dano aranya aranyi, timo nining, wuno dano ma guwuno matek, doto dano ma gudoto madwong. In ocel ki liel, acako medde ki yub, dong dunia. Amito apwo dano myero ipwo ma pud kwo. Ambassador mwaka. Ambassador mwaka i meeting-wa owaco ni, An atye Chairman Board me Police i Uganda, abiloko ki Inspector General of Police General Kale Kayihura, abicito Kampala, ocito orwatte ada ki Kale Kayihura, Kayihura bene omoko ada ki Ambassador mwaka ni aa yub pi eni ni gamene peya omiyo blessing iye, dong ka in ibiyubo yub ki won kom ni.

Lukit gum dwo, ngat ma romo yubo kacokke pe, pien lok ocito kwica bot kit gum dok lok ka dong ocito kwica ni olaro tunu ka mene dek pien olaro tunu mono dok lok ma tye kit gum biyubo ojwang rest in peaced nwo amin awaraga macalo the Daician Bishop of kit gum ne amini twer macalo Diocese me kit gum me kati ki bobo layicu ni Wa i kipgun pi ceng January Luwom 2014, 2015 Kop i tuk Bicop Johnson Gakumba Acer Aketo kacokke ayero iye i kipgun Wun acwali me kipgun Wungeyo waketo can Mike ki kunnu me bedo won kom Del leto can Mike rec i pic Kipgun maber ma oye Ma odong cabit aryo Olara tunu dukiwa lok ni Professor.

ni yub Uganda dong myero ki ku launching yub. Odong cabit aryo keken, litino Acholi, kare ma an atye ka yubo yub pi eni mogo watye ka telle, Acholi okanne o ni tit tit tit tit tit pien gingeyo jami weng, Acholi okanne o weng, Acholi me i gamenne, Acholi ma kwene luteda, Acholi eh, Acholi okanne o tit tit tit tit tit. Ma dong President General Yoweri Museveni ma dong jone ocito dong ogolo order pi cabit aryo ma order ne dong obino magwar. Wan wa wa ni Mike wa wa i Mike gin ni ene ni launching the the commemoration day of Chanjanel i Luwum ka pe wa kwanyo Acholi ki kany buses aryo yub pe ngatte mo bu bedo pe iye i Kampala opoto ka dog wa the right honourable prime minister Doktor Rukana Rugonda otyero yub pi I nam me rembe, ka culi ki ken tango ma Lubanga otimo ki oda ma President Yoweri Museveni ogolo ni tekki itye anna itye i Uganda, Hon. Rod Malitu Mucwini aya ki gonyo dano i nino dwe. ma yub tye, mucwiny opong, lutega cwiny weng tye kunnu. Kabedo madongo dok mawar bene wa nyinge kilwongo, kilwongo wa nying mawar doki, kilwongo wa nying mawar, Acholi. Ka ladit lobo timo tii kede u mi woro madit ki cen tera lwom akelo lok ki pien ka u latin ni eni ma opera tip ma pe u kwano be winyo waco bene moko ada ni pe i kwano ma u kela rem ma tek i kom acoli kun u ngeyo u gudo lok ma a jalo kwora ki iye. I lok me cac ma ajwalo kwora ki iye, lok pa Cen January rwom, ajwalo kwora ki iye. Pe atimo tic eno keken. I kare ma dong an atye ka yweyo. Yero bicop me aboro. Ngo ma otimme? Yero bicop me aboro. Wun wungeyo ni bicop me aboro-ni lweny litir iye. Hmm? Onongo dong an ape ka telo cac. Kiringe bino bota. Jo ma gin ladit yeri pe otime maber, otime kit man, kit man, kit man. Lok ocito ikot owiny dodo ma Benduzi, Akol ki lutela mukene giyubo kacok ki dong owiny dodo. Ami be litino gubino bota ni, Telwa calo won kom pe dok ki dong in aye twero ki rikod me telane i cac. Driver ma megwa. Ma waa ki cako wot, driver pud obedo i te varanda, wan jo okene-nu pud watye woko. Dano dong tye i mutoka, mutoka ocako ngwec kene. Mono otamo me timme? Yaka dong lutoka tye ka ngwec, lutoka tye ka ngwec. A very flat ground ma lutoka mukene ocung bene iye, ma dano tye iye me cito ka laro lok pa kanica ma mawar tye ka telo wiye-ni. Ocako ngwec kene, driver oringo. Dwe madingoni, ocira Walter, en aye omiwa mutokane, Dron, ringo ocito odonyo i mutoka ma oro burek, wan wadonyo i mutoka wacako ngwec. Ngo ma otimme? Wa o Kamdini, polic juko mutokawa, an abedo anyim, gumiyo lawor, Reverend Willie Olango, onongo tye i mutokane, en keken wek otit lok ada, gubedo ni, Ee, ee, ee. Pire angeyiwu. Gin ma otimme, Police kare ma ojuko mutoka, Police obino onena macalo Army General ogoyo cilut ci owaco ni ladit General man de idok woko, General wot aber, lutoka gikwang gunyer manok. Lubanga waco ni pud dok abinyutiwu wa oo Karuma loka Karuma, Military Police dok ojuko mutoka, driver. Gikwanyo driving permit. Owaco ni, In ingeyo ni ngo ma an amito? Ladit, General, wot aber. Wacito walaro lok kom Bishop Godfrey Lowom, Bishop me aboro me Diocese me Northern Uganda ma lok kome kitero i kot ma tye opoko kin Acholi. Acholi ngeyo lok ada-ni weng. Ento pien gin ngeyo ni ngat ma ngat ma oweko ni kinywel kin luk kin kin kin dicet me Northern Uganda ni eh, ngat mo ngat ma gi order interest ma kitye ka timo ni kitye ka timo interest pa jo mo ento myero onyo en aculi aculu linge dit kit ma ilinge i upa cen January luwum ka acito wun jo ma obedo i meeting wungeyo atyero dok gang owiny dodo. Wan loko lok piny oru kikwanyo kot me lam lacoli wawaco ni owek lok gi cwalo dwona mm acoli muno gin ma an atimo ikanica acoli an amaro wa weng ka un wubicung iye ada wucung iye ada wucung iye ada An aworo lutela aculi weng. Pe tye kit ginnu mo ma an acayo ngatti mo wek aca ngatti mo. Dong an amito giko loka kit man ni, ooh, ka wumito ni aculi ko yub pe, oluba otingo lok mukene ni, rudi-ni eni ni, gin gubedo ki yub me neko acana ki jone. Eno lok ada? Eno lok ginnu mo ma wun wungeyo ni lok ada eno? Kogona ma tye ma an aneno atye ka dag kobbe tye i kom ladit rwot Racana. En aye ka in ineno i kare-ni eni jiwo ma en ocoko i kangete, ocoko litino peratipi kiken ni gin itye ka laro acana ki i ker. Ni gin itye ka laro acana, acana wano be konyi ki i ker pien gingeyo ni ticgi.

Operative mukelu bene peke ki i Acholi keken, pe dong operative matiyo lok ada. An ma awor latin Acholi mo ma tye ka tito ticce me security calo operative, pe ineno i kin dano, pe ineno i kin dano. Atamo ni litino acoli waribbe kacel daa ki daa. Daa ma nino ocawa watye ka daa-ni, pe ya wan okette ki pojicon mo. Miting pud omyero ki acoli gubed piny. Miting me apar-ri pud acoli kubo bedo piny i miting wek gibedde ki neno lok me apar, neno lok me ngom. Wuket acoli namba acel, an apwoyowu.